Merħba dan huwa shooter tal-lum u l-lum ħan nitkellmu fuq affarijiet second hand. U jekk tkunu tafu xi ħaġa, ibatulna. Fil-fatt jien għall-okkażjoni lbistu dil-ħudi li ilha għandi issa kważi tmintax-il sena ta'. Mhux xajta, eh? Qed tara? Għax jiena l-ħwejjeġ ma nafx int, imma għandhom valur sentimentali għalija, ma nkunx irid narmihom. Ejja, lanqas jien ta'. Għax jiena jogħġbuni ħafna l-affarijiet antiki. Ejwa.
Issa jasra li kieku ħarist lejn il-mera. Kont induna b'affarijiet antiki.
Jien? Ieqaf, ieqaf antipatku. Mela, x'se nagħmlu llum? Ħa naraw din il-biċċa xogħol ta' second hand jekk tapplikax għal kollox. Jiġifieri bħalissa vera moda dak li huwa thrift, thrift clothing tajjeb, jiġifieri jkunu second hand. Imma l-Maltin narana ftit għadna lura fej pajjiżi oħra f'dawn l-affarijiet. Fil-fatt jiena għamilt esperiment żgħir Inżilt sa fuq il-monti ta' Ħaż-Żebbuġ u hemmhekk pruvajt inbigħ il-qliezet second hand. Araw. armat fuq il-monti ma' sħabi hawnhekk tajjeb u eh, ġib daqsxejn li se ta' taħt second hand. Għana raw in-nies jitħajru xixtru Il-lizzetta taħt second hand. Għandek lizzetta taħt second hand. Tħajjar għal wieħed. Le, grazzi. Imma għaliex? Għax hemm xi Ta' ta' ta' wara l-elezzjoni kien. Ejja. Għandu tebba ma nafx x'inhi, hawn imma l-bqija titħajjar. Le ħwejjex le, jew ġodda jew xejn. Għad sitta taħt.
Għalbi u le le. Second hand ma tixjiex. Ħwejjex dejjaq dilbishom? Le, xejn. Eh, karozza eżempju. Imma mhux il-sitta taħt. Li sitta taħt le.
X'tixtri second hand? Karozza, pereżempju, nixtriha.
Toħodha.
Mhux xorta, allura ngħid jien, weġġu karozza. Le, żgur li mhix xorta, xorta kif xorta? Xu xejn, second hand. Aħna ngiered.
Second hand mhux fuq l-affarijiet imma bħal kar. Rozzi, għodda, dawk biss. Dawk biss, ibqija ħwejjeġ ma tasalx. Ma nixxix. Imma għax tant nies ma tafx min hu. Jekk trid nitkixxiflek ta' min hu wara Lih. Kull mandu dit tebba hawn ma nafx x'inhi. Ara ħalli. Ma jilbishomx minn dawk. Ma jilbishomx minn dawk il-puliti tiegħek. Issa da da li ġralu għandu tebba żgħira, ma l-bqija ma ma nafx għamel. Karozza kważi.
Wejjeġ lemma.

Isma', ma bgħedt xejn, imma jekk xi ħadd huwa interessat għal xi wieħed minnhom tistgħu tibagħtuli b'mod personali u jien naqdikom. Free delivery wkoll għax għall-Black Friday. Ejja. Aħna nafu xi ħadd li tista' tgħid għex ħajtu kollha hekk. Xiex, second hand? Ejja naraw, ejja naraw.
Mela jien isimni Duncan, Sciberras, għandi 37. Dax-xogħol kont nagħmlu tmien snin ilu, imbagħad bdejt naħdem bħala prop master. Imma serġajt nagħmel restorations u hekk. In-nies ma jdejqux li l-oġġett ikun użat? Hawn nies li jdejqu, imma għandek oġġett u rrestawrajtu taf kif. Isek erġajt ġibtu njama u mbagħad terġa' tih ħajja ġdida, ġifieri l-ebda traċċi mhu ħa jkollu tal-bniedem li kellu li kien għandu qabel. Ġili toqgħod taħseb x'inhi l-istorja wara kull oġġett li takkwista? Meta nkun qed nagħmlu l-oġġett, dejjem nibda naħseb min għamlu. Liema kien l-aħjar akkwist li qatt għamilt? Kont akkwistajt burò kbir li llum il-ġurnata jiswa l-flus. Kif tgħin l-ambjent din it-tip ta' ħajja? L-ewwel nies aħna pajjiż żgħir, ma naħsibx għandna ħafna fejn nagħlmu. Meta ħaġa terġa' tirranġaha jew tbiegħha terġa', ġieli jbigħ ħejt, tnaqqas mill-affarijiet li jintremew.
Fl-antik konna insewwu. Insewwu l-oġġett, illum armi u xtri l-ġdid. Eħe, vera, anke għax kultant biex issewwi tiġik is-salsa oħra milħuta. Imma hemm għalija missna nimpenjaw rwieħna biex oġġett qabel narmuh nippruvaw naħsbu fi ftit affarijiet x'nistgħu nagħmlu bih. U hekk hu, propjament ħa ntukom xi eżempji għal daqsxejn ideat x'tistgħu tagħmlu intom. Togħġobni, eh?
Togħġobni. Tajjeb, eżempju, dik li tagħlaq il-ħobż, dik il-biċċa plastik li tagħlaq il-ħobż. Ara daqsxejn x'tista' tagħmel biha, eh? Ah, kemm hi tajba di, mm. proset. Eh? eh? U toothbrush wara li tispiċċa. Fli xorta tista' tuża biex taħsel wara tas-sinkijiet, hekk toqgħod. Taf li jien għandi toothbrush eżatt bħal dik li urejt. Eżatt imma.
Eh? Mm.
U anke dik il-kalzetta farradija waħedha jekk tispiċċa fl-arja, tista' timsaħ il-blinds biha! Jiena għandi kalzetta eżatt bħal dik li urejt u ma kinux farrada, imma eżatt bħalha. U kont taf li anke r-raġel tista' teħles minnu, tista' twekkih lil ħaddieħor għal ħaġa. Żomm waħda, dak jien, dak jien! Eżatt, niltaqgħu għada hi, ċaw għalikom. Sakemm ma jixtrunix.